wega nĩ wega nĩ wega mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ wa mũcokanĩrĩria na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ na nĩ tũkenete nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũrathiĩ ũgĩtwĩraga nĩ tũrakenio nĩ comment ciaku tũgakenio nĩ your- nĩ- nĩ maũndũ marĩa mũratwĩra na mũkauga kĩbindi gĩkĩ nĩ kĩega mũno tondũ nĩ kĩramũhĩgia Na tũtarĩ na maũndũ maingĩ tũgwĩka, ngwenda gwĩta Madam Mũmbi, oe ũrĩa tũkoragwo twĩ nake thĩinĩ wa mũcokanĩrĩria nĩgetha atwerethere. No atanamba gũtwera maũndũ ona mamwe rĩ, atũhe namba ciake cia thimũ na atwĩre kũrĩa tũngĩmuona. Karibu sana na wĩke maũndũ macio ndauga merĩ. Namba ciaku cia thimũ na kũrĩa tũngĩkũnyitũkia. Niĩ Mũmbi wa Ndũng'ũ namba ciakwa cia thimũ, gũthiĩ straight to the point, nĩ 0722. 0722682205 na ngoragwo Kikuyu nyũmba ĩtagwo Njokika House opposite Joy Center Room 2. First floor, room 2. Now, thĩinĩ wa handles ciaku tũngĩkuona atĩa okorwo nĩ ta Facebook tũgwĩtaga atĩa? Mũmbi ndũng'ũ. Mũmbi ndũng'ũ thĩinĩ wa Facebook. Njokera ngĩ na ihenya. Cokanĩrĩria thĩinĩ wa YouTube. YouTube cokanĩrĩria mm. au ũratwĩthikĩrĩria mm. um, thĩinĩ wa namba ciake cia thimũ we ũngĩkorwo ũkĩmwenda we ũraigua nĩ ũramũbatara mũno We ũraigua wĩna cira mwĩnaguo mũciĩ kwanyu na wenda kwĩrwo wega nĩ mũmbi ndũng'ũ ũngĩmwĩta, maũndũ macio manyu no magĩrĩre. Nĩatindaga akiuga kaũndũ kamwe akoiga atĩ mũgũnda no mũcirĩre mĩaka mĩrongo ĩrĩ, no agĩkorwo nĩ nuthu rĩ, ndĩkuongerereka and nĩmwahũthĩra mbeca nyingĩ for nothing. nĩkĩo arĩ ho as a mediator njokere namba ciake nĩ 0722682205 njokere rĩngĩ 0722682205 now mũmi tira mũingĩ mũno cira ũrĩa wanaigua na wĩhũrĩre rũhĩ

Na njuge, Ĩrĩa ndaiguire nĩndageria nĩ ĩngĩ yarĩ ya mũndũ warĩ mũnene thirikari-inĩ, yarĩ Milimani Law Court, na nĩaikarĩte mĩaka mĩingĩ ya bamĩrĩ matiganĩte mũndũ na mũtumia makamba kũ divorce ũrĩa mũkũrũ, agacoka ũngĩ akahika, agacoka agatigwo ciana na akarera, no rĩrĩa matigĩirwo indo na nĩ indo nyingĩ, rĩu nginya mena... na kũrĩa estate na kũ- kũndũ kũingĩ mũno mena indo nyingĩ Mm. na nĩ yathiũrũrũkĩte mũno no kĩcio rĩrĩa ndami twathiire thikũ ithatũ inya no nĩ yaho- nĩ mahotire kũiguanĩra ũrĩa mekũgaya mĩgũnda ĩyo yao yothe Mhm. aya megũthiĩ na gũkũ angĩ mwena ũyũ mũtumia ũrĩa mũnini okĩrĩho tondũ ũcio ũngĩ ndakĩribũcire ndahotire kũ- ndaregire kũgaĩra ciana ici ingĩ cia mũriwe ici cia o nake ndaregire kũgaĩra ciana ciake iria kĩrĩ nacio Mm. o na yake Mm. koguo niĩ nĩ ndaiguire ũhoro ũcio wangenia mũno o na andũ acio nĩ makenire mũno tondũ nginya twakoragwo twĩkĩrĩte wifi na tũgekĩra internet Mhm, tondũ amwe marĩ rũraya mhm. Rĩu koguo twakoragwo tũreka joint ya kwaranĩria Ya online. kwaranĩria online Mm. na kii yothe itukanĩte Mm. na nĩ ndakenire mũno mũno tondũ ciana andũ acio nĩ mahotire kũiguithania Mm. na makĩhota kũgaya indo ciao Mhm. ĩĩ No. he ĩngĩ nayo o yarĩ ona case very complicated ona no ya family ĩna andũ ci- atumia atatũ Mhm. Ũmwe arĩ Mũgĩkũyũ, ũmwe arĩ Mũikamba, nake ũrĩa ũngĩ arĩ Mũmĩrũ, na mahikĩtie othe nĩ Mũmbaruya. Othe mũthuri wao nĩ Mũmbaruya. Mũthuri wao nĩ Mũmbaruya. Kwĩna kabira inya. Ĩĩ kũu rĩu. Rĩu ya mũthuri na ici ingĩ ithatũ. Ĩĩ na kwarĩ Mũmbaruya. Ehe. Ũtiki o nake. Ona ũrĩa mũingĩ Mũmbaruya. Ĩĩ. Na rĩu mũtumia ũmwe arĩ Rũraya. ũyũ mũgĩkũyũ na nĩwe warĩ second wife Eh. wacoigua rĩ na kũ kĩrĩ- kĩrĩa kakamega na kũ Eh, eh. cinyaro Eh. nake ũyũ ũngĩ ũmwe mũmĩrũ arĩ nairobi Eh. gũkuma estate-inĩ Eh. na it was very interesting na harĩ na mwana wa gũciarwo na nja ũrĩa kabira icio irehaga mwana Oh. e mũciĩ Mm. na nĩ twahotire kũiguithania na ngĩandĩka agreement tondũ nĩ nĩ ndĩmakaindaga kwandĩka agreement Mm.

Nĩguo kesi ĩyo ya- yamathumbũrĩte mũno tondũ mũthuri nĩenda ciana ciake nake cũcũ araiga nĩ gũikara na ciana na mũ- na mũ- mwarĩ na mwarĩ ũraigua nĩambĩte kũra athiĩ dubai na nĩ arenda gũcoka na kũrĩa nayo nĩ twaikarire thĩ tũgĩaria wega Kahĩ- kana na gaka karĩ gakahĩ na gakairĩtu na makĩhota kũgaya responsibility

na tũthiaga ũguo tũkarĩrĩria na makaiguana Hmm? wao atĩrĩ mwĩroreri Hmm. to ũkorwo wĩ hau mũciĩ na nĩ ũrathĩnĩka no ũkorwo wĩ kũu mũtũrĩte magoti-inĩ mũthiaga mũgaikio mĩeri ta ĩtatũ ĩgũka mũgathiĩ mũgaikio mĩeri ĩtatũ ĩgũka mwaka kana mwaka ũrerwo atĩrĩrĩ nĩ mũmbi tiga kũgiĩka tiga gũthĩnĩka ĩtai mediation thĩinĩ wa cases cianyu mwaranĩrie ona maandĩko ma ngai nĩ moigaga ũkai twaranĩrie Mm. ona angĩkorwo mehia manyu matunĩte ta mĩri ya gakarakũ nĩ ekũmũthambia na amũtherie gũtirĩ kĩndũ kĩa bata gũcokanĩrĩria na nĩkĩo ndĩrakwĩra namba ĩno ya mũmbi ũyũ mũcokanĩrĩria nĩ 0722 68 2205 ndũkareke stress cio ngai na mathĩna mo ngai magũkue ũthiĩ ũthikwo nĩ tondũ wa kwaga gwĩciria nĩkĩo mũthĩ arĩ ho nĩkĩo tũkĩte na programu ĩno nĩgetha tũhote gwĩciria nĩ atĩa tũngĩhota gwĩka mathĩna maingĩ twĩ namo matwaũre atĩrĩrĩ madamu ũngĩ wagwĩta ũhoro wa ciana nĩ gũthiaga ta hĩndĩ ĩmwe ndagĩe na ka incident karĩ ho Na ngĩhota kuona nĩ mũirĩtu waciara, mũirĩtu mũnini wagĩa kana. Kana gaka-ĩ, mwene-ĩ nĩarũga ihu rĩrĩ, na mwana ũyũ-ĩ e thibitarĩ. Marangia ũguo marangia marangia ũguo-ĩ, mũirĩtu nĩaheo rũtha, ũyũ ndagatuĩka responsible ndaneka atĩa. No mũirĩtu nĩarenda mũndũrũme ũyũ mũno,